Voilà, léif Kolleegen a Kolleeginnen, an dann, ech weess net, wéi ech d'haut soll soen, léif Gäscht, Déi, déi ech kann direkt emol begréissen, dat si Presidente vun anere Gewerkschaften. Ech, de Marc Thomes, Marc, vun der FGFC. Ech hunn och de Myren ze Jorsch gesinn vun eise Kollege vum Landesverband, eis Kollege vun der Union syndicale. Ech begréissen natierlech Dann awer och Parteipresidenten, déi ech hei am Sall gesinn, an dann all déi Ministeren an Deputéierten, déi net hei sinn, déi incognito hei sinn, well se sech eng Staatstrauer operluet hunn. Ech mengen, den éischte Bierger, Ex-Bierger vum Land kann ech awer begréissen. Mars, schéin, dass de hei bass. An All déi aner, déi ageluede sinn an et wichteg fonnt hunn, haut den Nomëtte bei eis ze sinn. De Fränz Mars huet mer eppes virausgeholl, déi Gedenkminutt. Ech wëll awer nach eng Kéier ganz kuerz op de Grand-Duc Jean zeréckkommen. An zwar, dass eis an de leschten Deeg en ale Gewerkschaftsmilitant, eppes zougeschéckt huet. Där wësst, an all den leschten Deeg si vill Anekdoten iwwer d'Medie gelaf an mär hunn do och eng kritt an déi wollt ech Äech hei e bëssen dann virstellen. Dat ass eng Anekdot, déi direkt mat eiser Gewerkschaftsbewegung ze dinn huet an déi geet zeréck op d'Joer 1976, Wou den LAV, an Der musst de Kontext elo gesinn, nämlech dräi Joer no der Streikbeweegung an de Manifestatiounen, déi jo ganz staark Reformen hei zu Lëtzebuerg provozéiert hunn, dass an deem Kontext dann d'siechzeg Joer LAV gefeiert gi sinn. A fir déi Feier gouf dann och de Grand-Duc Jean, de Prënz Jang, invitéiert. An heen ass komm. En ass komm, an dat war och deemools fir eis Gewerkschaftsbeweegung vun enger Bedeitnung, well domat ass de Respekt an d'Unerkennung vum Groussherzog ausgedréckt ginn par rapport zum LAV, par rapport zu der Gewerkschaftsbeweegung vun den Aarbechter. A wéi déi Feier eriwwer war, dono ass nach d'Visitt vun enger Ausstellung gemat ginn, 60 Joer LAV am Dingscht vum, oder fir den Aarbechter. An dann, wéi et mer dorëmmer haut bei deene Festivitéiten hunn, dono gouf et eppes ze maufelen. Et gouf dann dat, wat Aarbechtertraditioun war, nämlech et gouf Béier An et gouf groen Drot, Moschter a Baguette. An dat huet, an ech liesen elo vir, wat ech hei geschéckt kritt huet, an dat huet de Grand-Duc Jean sech gutt schmaache gelooss. An e gëtt och hei zitéiert, wat en do gesot huet, Abbé, sot en, dat ass fir d'éischt, datt ech dat doen iessen, mee dat do schmaacht jo net schlecht. Wéinenn der dat do scho méi? huet e gefrot. An do ass d'Äntwert komm, groen Drot oder Aarbechterkaviar, Monseigneur. Aarme Leitskascht, Liewerwurscht, well d'Aarbechter sech keng Lyoner oder Zoossiss leeschte konnten. A vun do un war de Metzler Wäerdel vun Esch Fournisseur de la Cour. Steet awer hei inoffiziell. An da seet dann eise Gewerkschaftsmilitant, an et war och e Mandataire an eiser Gewerkschaft, huet en sech d'Fro gestallt, ob de Groussherzog Jean sech nach weider de groen Drot gutt schmaache gelooss huet, entzitt sech menger Kenntnis. Voilà, an ech wollt Äech dat doen, haut dann net virenthalen, awer fir och eppes ze soen an deem Zesummenhang, nämlech dass de Grand-Duc Jean net nëmmen dann 76 op der 60 Joer LAV-Feier war,

An ech wollt Äech do proposéieren, an zwar an der Verbindung zwëschent op der enger Säit dem Grand-Duc mat wichtege Feierlechkeete vun eiser Gewerkschaft, hätt ech Äech och elo gebieden, eng Gedenkminutt ze maachen, mee awer net nëmmen eng Gedenkminutt no Säite vum Haff, mee eeben och no Säite vun der vun der Gewerkschaft, nämlech dëst Joer ass och vun eis ee ganz wichtegen, den eemolege President vum LAV gestuerwen, nämlech de Benny Berg. Ech kéint nach anerer zitéieren, nämlech de. Nicolas Plein, genannt Schnuck, laang am Nationalvirstand, President vun der Pensionéiertenofdeelung, oder een, dee ganz kuerz viru kuerzem onerwaart verscheet ass, nämlech de hübsche Fern, President vun der Delegatioun an der Sidérurgie, och laange Member vun eisem Nationalvirstand. An dofir bieden ech Iech dann elo nach eng Kéier, eng Kéier kuerz opzestoen an hinnen, och eise wichtege Gewerkschaftsleit, ze gedenken. Soen Esch Merci. Kolleegen a Kolleegen, léif Frënn vun der Sektioun Kordall, un Äech riichten ech e Merci, net nëmmen dass der den éischte Mee hei op Péiteng geholl hutt, mee virun allem och, op alle Fall bis elo, par excellence organiséiert hutt. An dat mat de Foularden, dat ass effektiv eng Nouveauté. De Schuel nun, datt déi och wäert an den nächste Jore wäert Schoul maachen. Op alle Fall Merci elo scho fir Är gutt Aarbecht. Kolleegen a Kolleeginnen, léif Gäscht, mir sinn Opgeruff de 26 Mee un den Europawahlen. An et ass esou, datt nach ni, op alle Fall net wou ech mech kann erënneren, déi Wahle fir d'Europäescht Parlament esou an engem Mëttelpunkt stunge vun enger Fro, nämlech datt, a wéi wäit ass hiren Ausgang, vu Bedeitung fir déi weider Entwécklung vun Europa. An Der wësst och, firwat dass ech déi doe Froe stellen. Déi stelle sech op der enger Säit, well am Moment am gaangen ass, eng vun de gréisste Wirtschaftsnatiounen aus der Europäescher Unioun, d'ailleurs och eng vun deene gréisste Kulturnatiounen, am Begrëff ass, d'Europäesch Unioun ze verloossen. Den Ausgang ass nach net ganz kloer. Mee virun allem och virun dem Hannergrond, vun deem wat mer elo zënter Joren an Europa erliewen, nämlech datt rietsextrem, rietspopulistesch, nationalistesch Parteien a Beweegunge gestäerkt gi sinn an déi e relativ staarken Echo fonnt hu bei ville Bierger an Europa. Mëttlerweil ass et jo esou wäit, dass si scho Regierungen an Europa bilden, ech kéint Beispiller nenne vu Polen a vun Ungarn, ech kéint awer och déi Regierungsbedeelegungen nenne wéi an Italien oder an Éisträich. An de Grond firwat dass déi Parteien an Organisatiounen déi europafeindlech sinn, déi demokratiefeindlech sinn, esou en Zoulaf hunn, dat huet, a mir wëssen dat, grondsätzlech domat ze dinn, datt et Honnerte Millioune vu Bierger, an Europa net gutt geet. Dat huet domat ze dinn, datt sech an all deene leschte Joren d'sozial Ongläichheeten an Europa entwéckelt hunn. Dat huet domat ze dinn, mat enger Politik, déi net eréischt vu gëschter ass, mee déi mëttlerweil schonn iwwer Jorzingte leeft, eng Politik, déi d'sozial Maartwirtschaft ersat huet duerch déi sougenannte Liberal Maartwirtschaft mat all deene konkurrenzielle Bedingungen, déi se erbäigefouert huet, séif dat um Niveau vum Loun an domat dem Loundumping, séif et awer och um Wirtschaftskrich, och tëschent den Natiounen an Europa. Et huet domat ze dinn, mat där Politik, déi a ganz Europa, de Sozialstaat, de Sozial a Wuelfaartsstaat ugegraff huet, e geschwächt huet a schlussendlech dozou gefouert huet, datt d'Sozialstaaten an Europa u Wierksamkeet verluer hunn. An, kéint ee soen, et war den Tëppelchen op den i, wéi ab 2008, 2009, an där Krisesituatioun an no där Krisesituatioun eng knallhaart Austeritéitspolitik an Europa gemat ginn ass, eng Spuerpolitik, déi nach eng Kéier zousätzlech virun allem d'Staaten an hire finanzielle Spillraim geschwächt hunn an déi nach eng Kéier déi Politik potenzéiert hunn, déi géint de Sozialstaat, géint d'sozial Sécherheet a géint d'öffentlech Dingschtleeschtungen an esou weider geriicht war. Kolleegen a Kolleeginnen, dat ass d'Ursaach fir déi Entwécklungen, déi mer haut kennen. Dat ass deen Nährbuedem fir déi politesch Beweegungen an Organisatiounen, déi den europafeindlechen an demokratiefeindlechen, dat Gëft ëmmer méi verspreeden. An ech ginn net deene Politiker Recht, a mir hunn där och hei am Land, déi mengen, haaptsächlech wär de Problem, datt Europa an Demokratie net genuch géif erkläert ginn a vermëttelt ginn, datt do de Problem géif leien, well op där anerer Säit wäre jo d'Schlagwierder a just d'Schlagsätz vun de Rietspopulisten an de Nationalisten. Nee, Kolleegen a Kolleeginnen, de Misär an Europa, Altersaarmut a Prekaritéit a virun allem den ënneschte Schichte bis an d'Mëttelschichten eran vun de Populatiounen, dat ass genau den Nährbuedem fir déi doen Entwécklungen. An dat ass genau dee Punkt, dee fir eis vu grousser Bedeitung ass virun deenen Europawahlen, nämlech dass mär ëmmer erëm widderholl hunn als OGBL, mär sti Fir e soziaalt Europa. Mär sti fir d'sozial Dimensioun an Europa a fir eis ass et ganz kloer, mär wäerten als Gewerkschaftsbeweegung Europa net de Réck kéieren, mär wäerten awer mussen, mat all deem wat eis zur Verfügung steet, de Rietspopulismus, den Nationalismus mat alle Mëttele bekämpfen, well wann eppes, Kolleegen a Kolleeginnen, de falsche Wee ass fir eis weiderzebréngen, souwuel sozial wéi wirtschaftlech a politesch, dann ass et deen Nationalismus, dee riskéiert, Europa ze dividéieren a weider ze schwächen, souwuel sozial wéi och wirtschaftlech. Dofir kann et fir eis als OGBL fir de 26 Mee keen aneren Opruff ginn, wéi ze soen, Stellt Äerch hanner Europa, mee wielt, wielt eng aner Politik! Eng Politik, déi d'sozial Ongläichheet an Europa ofbaut, eng Politik, déi wierklech friddens an demokratiefördernd ass, eng Politik, déi d'Sozialstaate fördern an se stäerken, an eng Politik eben, an dat ass och wichteg, an ech wäert nach dorop zeréckkommen, déi virun allem och erëm d'gewerkschaftlech Verhandlungsrechter an d'Matbestëmmung an der Gesellschaft insgesamt an och am Betribsliewen stäerkt. Et ka keen anere Wee ginn. Well déi aner Weeër, dat ass op der enger Säit deen Zweetschlechtsten, an deen hunn ech scho gesot, dat ass d'Fortsetzung vun där Politik, déi zu all deene Problemer gefouert huet, déi ech scho genannt hunn. An deen absolut drëttschlechsten oder zweetschlechsten a katastrophalste Wee, dat ass all Ënnerstëtzung vu Parteien an Organisatiounen, déi sech zur Wal stellen, an déi eben den nationalistesche Gedankegutt vermëttelen an déi weider näischt aneschtes si wéi en Ausdrock vum soziale Fortschrëtt. An ech wëll dat u vläicht een, zwee Beispiller soen, nämlech wann een haut scho gesäit, wéi an Éisträich Rietspopulismus an der Regierung dozou iwwergeet, fir Matbestëmmungsrechter vun der Gewerkschaftssäit a Fro ze stellen, da brauche mer eis also iwwert d'Ausrichtung vun deene Parteien net vill Froen ze stellen. An op där anerer Säit, an dat wëll ech elo e bësse méi thematiséieren, ass et och ganz kloer, Nationalistesch Solutiounen an Europa Déi wäerten net manner Loundumping bréngen, net manner Sozialdumping, net manner Fiskaldumping, mee si wäerten de Contraire bréngen, nach méi Konkurrenz tëschent de Länner iwwert eben ënner anerem protektionistesch Mesuren. An ech kéint do eis englesch Kollegen, Vun der Gewerkschaftsbewegung kéint ech elo zitéieren, well wa se eppes am Brexit fäerten, dat ass weider Ugrëffer géint hir sozial Rechter a géint d'Lounkonditiounen a Groussbritannien. An dodrëms geet et, datt mär op alle Fall esou Entwécklunge verhënneren. An op déi Fro vum Nationalismus wëll ech dann och nach weider agoen, well Europa war jo net am éischte Gedanken dat, wat haut vill Leit sech ëmmer erëm direkt virstellen. Zollunioun, Währungsunioun, fräie Verkéier vu Kapital, Aarbecht an de Persounen. Deen Haaptgedanke war deen, an dat no der Weltkrichskatastroph, Zweete Weltkrichskatastroph, dass ni méi an Europa dierft Krich sinn, dass fir all Zäit misst Fridden an Demokratie an Europa sinn. An dat war ee Grondgedanke vun der Europäescher Unioun. A Kolleegen a Kolleegen, do huet während deene Weltkriche jo en Nationalismus ganz kloer gewisen, zu wat e féiert, net nëmmen d'Afrostellung vun der Demokratie, net nëmmen d'Aféierung vun absolut reaktionäre Regimmer, mee virun allem och den Ausléiser vu Katastrophen, wéi eben en zweeten, en zweete Weltkrich. An do däerfe mer ni méi hin. An dofir eisen Opruff als OGBL, Nëmmen net nationalistesch wielen a virun allem jiddwereen dobaussen ze iwwerzeegen, eng aner Politik fir Europa ze wielen an déi Parteien ënnerstëtzen, déi fir de soziale Fortschrëtt a fir d'sozial Dimensioun an Europa antrieden. Ech hunn gesot, firwat dass mer fir d'europäesch Integratioun sinn. An de Feltens Mars huet et schonn ugeschwat, Eng vun de gréissten Eraussetzung, déi mer elo hunn, eng vun der gréissten Aufgab, déi mer hunn, an ech wëll dat direkt hei kloerstellen, ass déi effektiv vun der Klimapolitik. Den OGBL, dee steet zu 200 Prozent hannert de Paräiser Accorden, hannert den Accorden, fir e Klimaschutzzil, wat bedeit, dass musse manner wéi zwee Prozent, a wa méiglech wäitaus manner wéi zwee Prozent vu weiderer Erwäermung bis un d'Enn vun dësem Joerhonnert erreecht ginn. Enn vum Joerhonnert kléngt wäit, mee wann een dat wëll erreechen, soll nach eng Kéier kloer gestallt sinn, datt an deem Sënn iwwerhaapt keng Minutt méi ze verléieren ass, well soss ass et net méi erreechbar. An ech kéint jo hei d'Objektiver opziele vun der Europäescher Unioun. déi bis zu 95 Prozent Erspuernis bis zu 2050 sinn, gi mer also dovun aus, dass mer de Faktor 100 Prozent Ofbau, Treibhausgas, CO an anerer, mussen bis 2050 hunn. An ech wëll dat kloerstellen, dass den OGBL, voll hannert deenen Objektiver, hannert deenen Ziler steet. A mär begréissen och, wann am Moment an Europa eng Jugend sech beweegt an déi doen Ziler afuerdert. Ech wëll an deem Zesummenhang kloerstellen, dass och mär si ënnerstëtzen. An ech erhoffe mer vun deene Beweegungen, dass déi Beweegung sech weider politiséiert. Ech erhoffe mer dovun, dass. Déi Jugendlech sech net nëmme beweegen, mee dann och a weidere Phasen Zesummenhäng hierstelle mat aner Froestellungen an der Gesellschaft, well et geet nëmmen iwwert déi Verbindung, wou mer wäerten erreechen oder wou mer eis Objektiver, d'Klimaziler, wäerte kënnen erreechen. De Feltz Mars huet et ugeschwat, Et ass absurd, vu Klimaziler ze schwätzen an deem Moment, Wou opgerüst gëtt an der Welt a virun allem och an Europa. A mär haten en Ouschtermarsch aus deem Grond organiséiert. Et war en Erfolleg. Mee d'Oprüstung geet weider. An ech soen et haut den Owend nach eng Kéier, d'OGBL dréckt sech ganz kloer dogéint aus, géint D'Oprüstungsziler an Europa vu plus zwee Prozent oder op zwee Prozent vum PIB, mär soen Neinke ganz kloer. Déi 300 Milliarden, déi dat Joer fir Joer méi kascht un Euro, déi sinn z'investéieren an d'Ekologie, déi sinn z'investéieren an Zukunftstechnologien anstatt a Rüstungen, déi éischtens onproduktiv ass an doriwwer eraus och nach friddensgefährdend. An an deem Kontext kënnegen ech dann eben un, dass mer och d'nächst Joer en zweeten Ouschtermarsch wäerten organiséieren, a mir wäerten en esou laang organiséieren, béis Op Ofrüstung statt Oprüstung passéiert. An déi ganz Klimaziler, och dat huet ganz vill mat Europa ze di well ech mer net ka virstellen, an ech denken där och alleguerten net am Sall, wéi iwwerhaapt Klimaziler kënnen erreecht ginn an Europa, ech schwätzen elo emol einfach vun Europa, wann et net d'europäesch Integratioun giff ginn, mee wann giff all Land, ee géint deen aneren agéieren, da kann ech mär net virstellen, dass an iergendengem Sënn een eenzegt Klimazil kéint erreecht ginn. A wann ech gesot hunn, nach aner Zesummenhäng maachen, da wëll ech och als Gewerkschaft soen, dass ech mer schwéierlech ka virstellen, dass Klimaziler kënnen erreecht ginn, wann déi Politik, déi haut bedriwwe gëtt an Europa, weidergefouert gëtt. Ech ka mer net virstellen, Eng Gesellschaft ze hunn, wou sozial Ongläichheeten sech giffe weider verschäerfen, sech weider giffe creuséieren, statt zouzegoen, an een da gläichzäiteg kéint vun där Gesellschaft erwaarden, dass esou ambitiös Ziler, wéi se ebe genau an der Klimapolitik gestallt ginn, kënnen erreecht ginn. Mär brauche jidderee vun der Gesellschaft, an dat si virun allem och d'schaffend Leit, déi an der Entwécklung vun hire Qualifikatiounen, déi an d'Entwécklung vun hire berufflechen a sozial Perspektiven aktiv kënnen drun deelhuelen, fir déi Klimaziler ze erreechen, wou jo bekanntlech déi wirtschaftlech Produktioun an och de Konsum eng ganz grouss Roll spillen. A Kolleegen a Kolleeginnen, grad esou wouer ass et, dass ech mer net ka virstellen, dass een déi gesellschaftleche Konsens kritt, Fir eng gemengsam Klimapolitik ze maachen, séif et souwuel national wéi och an engem europäesche Kontext, wann net garantéiert ass, datt all Bierger, an ech betounen all Bierger, weiderhin e gudden Accès huet zu all Forme vu Mobilitéit, e gudden Accès huet zu Energie a wann et och, an dat ass och eng ganz wichteg Viraussetzung, kann ech mer et virstellen, dass wann et an eng Richtung géif goen, wou et net géif eng gerecht Belaaschtung ginn, wat d'Käschten ubelaangt vun där Transitioun, da kann ech mer net virstellen, dass déi Klimaziler kënnen erreecht ginn. An anere Wieder, Wat mer brauchen ass en Ofbau vun de sozialen Ongläichheeten an dat wat an deem Kontext ëmmer erëm genannt ginn, mir brauchen déi sougenannten just transition, e gerechte Strukturwandel. Mer wëssen, dass sech villes muss änneren. Mer wëssen, dass och villes sech un eise Liewensgewunnechte muss änneren. Mee mer wëssen awer och, An dat wëll ech och ganz kloer soen als Gewerkschaft, dass dat bei wäitem net gläichbedeitend ass mat net méi Wuesstum a dass dat gläichbedeitend wär mat enger Perte vu Liewensqualitéit fir d'Bierger. Mir wëssen awer och, dass et grouss Gefore gi vun neie soziale Frakturen, ech hu se gesot, par rapport zur Mobilitéit, par rapport zum Zougang zur Energie, par rapport zum Zougang zu de Qualifikatiounen an esou weider. Mär wëssen, dass et en enken Zesummenhang gëtt mat deem, wat natierlech och a jiddferengem sengem Mond ass, nämlech, an dass total och verbonne mat der Fro vun dem Klima, nämlech déi sougenannt Digitaliséierung. An ech wëll do e puer Wieder an deem Kontext verléieren. Mär hunn eng Situatioun ebe vu villen Onsécherheeten. Mär wëssen, dass d'Beruffer wäerte sech veränneren, mär wëssen, dass d'Beruffer wäerte verschwannen, mär wëssen, dass d'Ufuerderungen un d'Qualifikatiounen ëmmer méi rapid ginn an ëmmer méi schnell och sech ofwandelen. An och do, an dat ass eng vun eise gewerkschaftlechen Haaptfuerderungen, muss et sinn, dass all Bierger, all schaffend Leit d'Méiglechkeet kréien, deen do Wandel an enger sécherer sozialer a berufflecher Perspektiv ze maachen an net an iergendenger Prekaritéit. Dat gëllt souwuel fir déi jonk Generatiounen, wéi och déi, déi scho länger an den Aarbechtsprozesser sinn. An ech erënneren an dësem Kontext, an och wa se haut net offiziell hei sinn, d'Ministeren an d'Deputéierten an anerer, erënneren ech an deem Kontext, dass et elo ganz, ganz wichteg gëtt, och hei am Land, dass mer, Zesumme kommen, dass mer d'Matbestëmmung erweideren, dass mer och Gesetzer reforméieren, an ech widderhuelen hei ënner anerem d'Gesetz iwwer de Plan, Plan de maintien dans l'emploi, iwwer d'Sozialpläng. Mär brauchen de facto och en neit Konzept, quasi eng Revolutioun an der Fro vun der berufflecher Fort a Weiterbildung, wou jiddwereen net nëmme muss implizéiert sinn, Do denken ech natierlech un eis Säit als Gewerkschaft. Ech denken natierlech un d'Säit vun den Employeuren an un d'Säit vum Stat, mee wou och jiddweree säi Bäitrag muss kënne maachen. An mär begréissen et, dass am Regierungsprogramm ënner anerem steet, dass muss d'berufflech Fort a Weiderbildung diskutéiert ginn, virun allem och a Bezuch op d'Aféierung vun neie Rechter, Méi Rechter vun Zäit, awer och méi Rechter vu Mëttele fir déi Bildung. An op där anerer Säit wësse mer och, dass mer mussen iwwer Finanzéierung vun deem Ganze schwätzen. Mer wëssen, an do hale mer drop, dass dat Ganzt muss eng Aart Tripartite-Charakter dohigeent hunn, dass et Matbestëmmung gëtt, well déi ganz Ausbildung, déi ganz Qualifikationsfroen, dat ass net nëmmen eppes, wat d'Betriber ugeet, mee dat ass virun allem eppes, wat den eenzel schaffende Mënsch ugeet, well et ass do, wou e seng berufflech an seng Liewensperspektiv kann opbauen. A mir wëssen, dass dee Punkt do ëmmer méi wichteg gëtt. An deem Zesummenhang, Klimaziler, Digitaliséierung wäert et och elo ganz wichteg ginn, dass mer, an do begréissen ech och, dass dat am Regierungsprogramm steet, mussen iwwert d'Aarbechtsverhältnisser schwätzen. Wann et vill Prekaritéit an Europa gëtt, dann ass dat niewent der Massenaarbechtslosegkeet och ganz vill prekär Aarbechtsverhältnisser. Natierlech virun allem emol fir jugendlech Generatiounen, wou mer eng Offolleg ëmmer méi gesinn vu Contrats à durée déterminéeën oder Interimsaarbecht oder souguer Scheinselbststännegkeet an nach aner Forme statt fest Kontrakter. An dat ass och mëttlerweil hei zu Lëtzebuerg e grousse Problem an do muss d'Aarbechtsgesetz changéiert ginn, et muss méi contraignant ginn, et muss méi ofgeséchert ginn, datt erëm den normalen Aarbechtsvertrag, deen à durée indéterminée, zu der Reegel vun der Norm gëtt an net ëmgedréint. Och dat ass eng ganz wichteg Diskussioun, déi ënnert de Parteien, ech denken do ënnert Sozialpartner mat der Regierung respektiv deem betreffende Ministère, ze féiere sinn. An dann. An dann hu mer jo och als OGBL, an ech wëll dat besonnesch betounen, eng Partie Erfolger ze vermierken. An an deem Kontext vun neier gudder Aarbecht an enger sech wandelnder Welt, gëtt jo ganz vill geschwat vun enger besserer Harmoniséierung vu Privat an Aarbechtsliewen. Dat ass genau ee vun deene wichtegsten Objektiver, déi mer als OGBL hunn an der gesamter Aarbechtszäitdiskussioun. An et war jo och den OGBL a keen aneren, deen an der leschter, während der leschter Period vun der Regierung, d'lescht fënnf Joer, och en vue vun den Aarbechtszäitdiskussioune gefuerdert huet, déi sechst Urlaubswoch. A mir begréissen et, dass mer als OGBL eis schonn deelweis duerchgesat hunn, nämlech duerch d'Aféierung vun engem zousätzleche Congésdag, An eben dat en zweete Congésdag gewiescht oder kéinte sinn. Et ass an dësem Fall e gesetzlechen, neie gesetzleche Feierdag, elo den ninkte Mee, ninkte Mee, wou mer, an Der wësst dat an da brauch ech et herno net méi ze soen, wou mer dann am Neimünster eist éischt Meefest hu. Mir hunn dat An Kooperatioun mat eisen Organ, mat den aneren Organisateuren verréckelt op dann den neie Feierdag. Déi Aarbechtszäitverkierzung do, Kollegen a Kollegin, ass eng éischt Etapp an eise Fuerderunge vun Aarbechtszäitverkierzung. Et ass jo net, dass déi elo domat stoe bleift. Déi Fuerderung geet weider, well mär wëssen och, dass an der ganzer Entwécklung, Digitaliséierung, Klimapolitik an esou weider, wäerten op der enger Säit d'Produktivitéit an d'Lut goen, mee et riskéieren och staark Fräisetzungsprozesser ze kommen um Niveau vun der noutwendeger Aarbechtskraaft. An dat ass jo och gutt esou. Wa mer an eng Situatioun kommen, an ech hu virdru Liewensqualitéit ugeschwat, wa mer an eng Situatioun kommen, wouduerch eeben eng besser Produktivitéit, wouduerch e qualitative Wuesstum, mer an d'Situatioun komme vu méi fräier Zäit, an dat, Ouni, ouni mussen manner zu nu Kafkraaft, ouni an anere Wierder um Loun ze verléieren, also net wéi aner Leit dat ëmmer verstinn, dass mer dann nach just temps partiel schaffen. De plein temps ass deen, deen ze verkierzen ass. Kolleegen a Kolleeginnen, och dat wäert eng vun den Erausfuerderunge si vun all de kommende Joren, déi ganz Aarbechtszäitdiskussioun, an ech kann haut schonn d'Garantie ginn, Well et gi jo elo erëm eng Kéier Europatronatszäiten, deen een oder deen aneren, dee wëll d'Aarbechtszäiten hei am Land verschlechteren. Si nennen dat flexibiliséieren, dat ass e Synonym iergendwou. A mir soen eng Kéier ganz kloer, dass mer, grad esou wéi mer dat an der PAN-Diskussioun gemat hunn, och dës Kéier, wann et zu enger Diskussioun kënnt, näischt aneschtes wäerte maachen, wéi gesetzlech d'Aarbechtszäite vun alle Salariéen net nëmmen ofzesécheren, mee datt se och sech verbesseren, datt se méi fortschrëttlech Méiglechkeeten hunn, hiert Privatliewe mat hirem Aarbechtsliewe ze harmoniséieren a wou mer doudsécher wäerten Oppositioun maachen, a ganz hefteg Oppositioun, dat ass All Iwwerleeungen, wou nëmmen ee Jota sech giff iergend eppes verschlechteren bei den Aarbechtszäite vun eise Leit, ob déi ënnert d'Kollektivverträg falen oder oder och net. Kolleegen a Kolleeginnen, ech hu vun Europa geschwat, datt de gréisste Problem deen ass vun dem Uwuesse vun de sozialen Ongläichheeten no schonn während Joren. An ech wëll an deem Kontext eist Land net aushuelen, well dat ass och leider hei zu Lëtzebuerg esou. Där kennt déi international Fakten. Ech wäert haut net nach eng Kéier d'Oxfam Studie zitéieren, Joer fir Joer, wou gewise gëtt, dass et ëmmer méi e klengen, kann ee soe Grapp voll vu Supermilliardären op der Welt ginn, déi esou vill hunn, wéi genau esou vill hunn, wéi 50 Prozent vun den Äermsten op der Weltbevëlkerung. Wa mär déi doen Zuelen huelen, da menge mär ëmmer, mir wäre relativ wäit vu Lëtzebuerg, hätt net vill mat Europa ze dinn, hätt näischt mat Lëtzebuerg ze dinn. Kolleegen a Kolleeginnen, dat ass falsch. Dat huet eppes mat Europa och ze dinn, An ech bedauere just, dass mär hei zu Lëtzebuerg net méi fein Zuelen hunn. Et gëtt haut vill vun Transparenz hei am Land geschwat, mee spéitstens dann, wann et op déi ganz héich Revenuen hei am Land geet, dann ass déi Transparenz net méi déck do. An dat wëssen och alleguerten, déi sech statistesch domat musse befaassen, fir Vergläicher ze maachen. Et ass awer interessant, wann ee mol einfach an Nopeschland kuckt, Well elo fir e puer Deeg sinn dann do Zuelen komm, dass 10 Prozent, déi 10 Prozent uewen an der däitscher Gesellschaft 6 Prozent hu vun dem, an ech denken, et war d'Akommes, dat och grad esou gutt wéi de Besëtz sinn, an op där anerer Säit déi aner 40 Prozent e ganzen ee Prozent. Ech denken, dass et de Patrimoine war, deen do ugeschwat war. A wann een d'Zuelen och kuckt, wéi sech dat entwéckelt huet an all deene leschte Joren, an do hu mer se och an deem Sënn zum Deel fir Lëtzebuerg, da gesi mer, dass d'Ongläichheet net nëmme beim Akommes bei de Leit hei am Land, mee virun allem och beim Patrimoine, wat se besëtzen, weider zougoen. An ech wëll elo op puer Punkten do haut prezis agoen. Dat sinn ausgewielte Punkten. Ech hat vum Loundumping an Europa geschwat, an do ass et e Faktum, Dass net nëmmen d'Lounquot an all deene leschte Joere weider erofgaangen ass, do geet jo eigentlech ëm d'Verdeelung vum gesellschaftleche Räichtum, geet et Richtung Aarbecht oder geet et Richtung Kapital an Dividenden, mee dass mer och déi selwecht Situatioun hei zu Lëtzebuerg hunn. A wat näischt aanschtes bedeit, jo, et gëtt e Loundefizit, en Nohuelbedarf bei de Léin par rapport zu der Entwécklung vun der Richesse an der Produktivitéit. An dat ass ganz kloer den Opruff fir eis an eise Kollektivverträg, alles aneschtes ze sinn wéi lounmoderat. Op där anerer Säit An dat sot ech dann och direkt an deem do Zesummenhang, a mir hunn et opgeworf virun de Wahlen, d'Sozialwahlen, a mir wäerten et och no de Sozialwahlen maachen. An dofir maachen ech et haut. 50 Prozent vun de Leit hei am Land, déi am Land schaffen, falen net ënner de Kollektivvertrag. An iwwerall do, Wou et keng gewerkschaftlech Verhandlung gëtt, sinn d'Aarbechts an d'Lounbedingunge méi schlecht ënnert deem, wat se kéinte sinn a wat se musse sinn. An och do entstinn ëmmer méi grouss Ecarten. A jiddwereen, deen heibannen ass, deen ënner Kollektivvertrag fält, dee weess ganz genau, wann déi doen Entwécklung weidergeet, vun all deenen, déi net ënner Kollektivverträg hei am Land falen, da wäert dat och en negativen Afloss hunn op déi bestoend Kollektivverträg. Eist Kollektivvertragsgesetz ass net méi adaptéiert un déi wirtschaftlech Struktur a Situatioun vun haut hei zu Lëtzebuerg. Dat Gesetz geet op eng traditionell Struktur zeréck, ënner anerem d'Schwéierindustrie. An et kann net esou sinn, dass vill Leit, déi haut a Betriber schaffen, zu zwee, zu fënnef, zu zéng, zu fofzéng, zu zwanzeg, zu fënnwanzwanzeg, net ënnert e Kollektivvertrag kënne kommen, well eigentlech déi gewerkschaftlech Verhandlungsmëttelen an handlungsméiglechkeeten, déi d'Gesetz gëtt, D'Gesetz d'Tarifautonomie net méi deem entsprécht, wat se misst sinn. An dofir muss dat Gesetz geännert ginn. Dofir muss et méi méiglech sinn, ebe sektoriell Verträg ze maachen. Och déi, ech kéint hei vum Eenzelhandel schwätzen, ech kéint schwätze vun de Secrétaires médicales, fir eng ganz aner Branche ze huelen, mee ech kéint awer och schwätze vun deene villen sech ausdifferenzéierten, deelweis outgesourcene Betriber, déi et ginn a wou déi aktuell Méiglechkeeten, déi eis d'Gesetz gëtt, net ausräichend, bei Wäitem net ausräichend si fir do weiderzekommen. An ech war beim Loun, an ech wëll nëmmen drop verweisen, well och heiansdo ännert sech eppes bei der Europäescher Kommissioun, dass drop do verwise gëtt, dass sech fir d'Erhéijung vun de Léin ausgeschwat gëtt. A virun allem och fir d'Fakt, dass déi Bedéngunge solle favoriséiert ginn, wéi d'Léin iwwerhaapt entstinn. An da schwätze mer vun der Tarifbindung. A wa 50 Prozent vun de Leit hei am Land kee Kollektivvertrag hunn, dann ass hei am Land d'Tarifbindung ze niddreg. An dofir den Appell un d'Regierung, ganz kloer do eppes ze maachen. Dat wär jo dann och am Sënn vun der Recommandatioun, vun der Kommissioun. An en plus, an ech hunn hei vu sozialer Ongläichheet geschwat, an all déi Parteien, déi fir soziale Fortschrëtt an och virun allem all déi Parteien, déi antriede géint den Nationalismus a géint déi Beweegungen a soen, dat ass Gëft fir Europa, Déi mussen sech antriede fir e soziaalt Europa. Hei prezis bedeit dat Schluss mam Loundumping a virun allem a ganz Europa Verstäerkung vun de gewerkschaftleche Verhandlungsmëttelen. Meng Zäit ass hei begrenzt haut, mee et wär vläicht ganz interessant mol eng Kéier just eng Konferenz ze maachen, wou een déi grouss Lëscht mécht, Vun all de Länner an Europa, wat alles an deene leschte Jore passéiert ass vu Verschlechterungen um Niveau vu sozialer Sécherheet an da virun allem och bei de Léin, wéi Léin sech entwéckelt hunn a wéi virun allem och déi gewerkschaftlech Verhandlungsrechter sech verschlechtert hunn. Dat ass och a Frankräich passéiert, dat ass an der Belsch passéiert a bei eis stagnéiert déi Situatioun a wéi gesot, dat ass net méi akzeptabel. A wa mer da beim Loun sinn, Wäert jo elo ganz komesch, wann ech net géif vu Mindestloun schwätzen. Kolleegen a Kolleeginnen, och do, zweeten Erfolleg vum OGBL, Dass et iwwerhaapt elo Verbesserunge beim Mindestloun kënnt, ass just dem OGBL ze verdanken, deen ab 2015 keng Occasioun ausgelooss huet, fir seng Fuerderung vun der Opwäertung vun 10 Prozent ze stellen. An och beim Mindestloun ass et natierlech ze begréissen, grad esou wéi beim Congé, dass mer elo, Iwwert d'Decisioun vun der Regierung Verbesserunge kréien. Mir kréien eng Verbesserung vun 0,9 Prozent um Niveau vum Brutto a mir kréien eng Verbesserung um Niveau vun deem, an ech erënnere just drun, dass dat jo eng complémentaire Fuerderung och vum OGBL war, nämlech d'Steierbefreiung vum Mindestloun. An dat passéiert elo, an dat ass positiv, ënnert der Form vun deem Crédit impôt, ech nennen dann elo Crédit impôt Mindestloun, fir e méi kuerz duerzestellen. Kolleegen a Kolleeginnen, ech hu gesot 0,9 Prozent, an ech wëll op eis 10 Prozent nach eng Kéier zrëckkommen. Well och do hu Leit virun de Sozialwale geduet, mär géifen déi vergiessen no de Sozialwalen. Ech kann hei annoncéieren, mär vergiessen iwwerhaapt näischt, si sti weiderhin. A firwat stinn se weiderhin? Ma well mer eis absolut identifizéieren, an da sinn ech erëm bei den Europawalen, Mat der Fuerderung, datt net nëmmen a ganz Europa an alle Länner e gesetzleche Mindestloun agefouert gëtt, mee datt gläichzäiteg an alle Länner dee Mindestloun jeeweils mindestens 60 Prozent vun dem sougenannte Medianloun ausmaachen. Medianloun, dat ass deen, dee genau an der Mëtt läit, wou déi eng mat de méi niddrege Léin 50 Prozent op der enger sinn an déi aner 50 Prozent, déi sinn op där anerer Säit. An dass genau dee Loun an der Mëtt ass de Medianloun. Kolleegen a Kolleeginnen, mär hunn hei ganz kloer gesot, an dat hunn ech och virdru scho bei der Kollektivvertragsproblematik ugedeit, Dass mär hei am Land e Problem hunn, dass eis, wat ee seet, eis Richesse créée, eis Produktivitéit ëmmer méi ongerecht verdeelt gëtt, net nëmmen zwësche Kapital an Aarbecht, mee och an dem Akommeshierarchie selwer. Mär hu misste feststellen, dass zum Beispill D'Evolutioun vun de Salairen vun den ënneschte Léin par rapport zu den ieweschte Léin prozentual, also proportional, an all deene leschte Jore méi lues leeft ënnen wéi uewen. Wann de Mindestloun deem hannendrun hinkt, dann aus deem ganz einfache Grond, well d'Produktivitéit an d'Wirtschaftsresultater hei am Land insgesamt ze ongerecht verdeelt sinn. An dofir hunn déi Leit, déi Mindestloun verdingen, et absolut verdingt, wa se 40 Stonnen an der Woch schaffen, och do e méi gerechten Undeel un der Produktivitéit hei zu Lëtzebuerg hunn. Dat ass den Ausgangspunkt vum OGBL an do baséiert och D'Fuerderung vun den 10 Prozent drop. A wa mer da Medianloun elo ausdrécken, déi 6 Prozent, déi si gefuerdert vum Medianloun, mä da soen ech Iech, dass déi Opwäertung, déi elo vun der Regierung decidéiert ginn ass, nämlech op 2.089 Euro de Mindestloun eropzesetzen, dass dat dann net 6 Prozent vum Medianloun entsprécht, mee just 52 Prozent vum Medianloun, an da gëtt et nach e klenge Couac an där ganzer Rechnung, dat ass de Medianloun aus dem Joer 2014 an net 2019, well och deen huet a fënnef Joer natierlech weiderentwéckelt. An da leie mer ganz kloer mat enger Véier virdrun a mol net méi eng Fënnef vum sechs iwwerhaapt ze schwätzen. An dem Augibert seng Fuerderung, déi ass iwwerhaapt net iwwerzunn, well et kéint een eis esouguer de Reproche maachen, datt eis 10 Prozent, déi 2.280 Euro ausmaachen, datt déi och ze niddreg sinn, well déi och just 57 Prozent vum Medianloun 2014 ginn. Also all deenen d'Ieren op, déi eis ëmmer kritiséieren, datt eis Fuerderung nach ze déif ass. A well dat esou ass, Widderhuelen ech haut nach eng Kéier, Mär hunn als OGBL nees de Succès mat deem, wat elo passéiert ass. Mär begréissen dat, wat d'Regierung do gemat huet, respektiv wann d'Gesetz gestëmmt ass. Awer mir soen nach eng Kéier ganz kloer, Dat ass fir eis just eng éischt Etapp. An dat, deen Appell, dee riicht sech un déi aktuell Regierung an net un déi nächst, déi kommen. En Etappemodell ass weider méiglech, och wann en déi aktuell Mandatsperiod géif iwwerschreiden. Kolleegen a Kolleeginnen, ech wëll weiderfuere bei der sozialer Ongläichheet. Ech hu vill vun der sozialer Sécherheet schonn ugeschwat, wat Europa ubelaangt. An och hei am Land hu mer jo missten erliewen, datt eis sozial Sécherheet ugegraff gouf. Ech brauch nëmmen drun ze erënneren un d'Joer 2013, wou eng Reform agefouert ginn ass zu der Verschlechterung vun de Pensiounen hei am Land. An ech wëll ganz kloer soen, datt mär als OGBL déi Pensionsreform net nëmme bis gëschter, mee och haut nach ëmmer net akzeptéieren. Aus deem ganz einfache Grond, an ech wëll dat elo hei nach eng Kéier widderhuelen, Staark öffentlech solidaresch Sozialversicherungen, Dat ass ënner anerem d'Pensiounsversécherung, dat ass natierlech d'Fleegeversécherung, dat ass d'Krankenversécherung, fir elo nëmmen déi ze nennen, sinn e ganz wichtege Pilier vum Sozialstaat. A de Sozialstaat ass genau deen, an ech schwätze vun dem Sozialstaat an net vum sozialen Aarmutsstaat, wéi aner Leit sech dat virstellen, ass onverzichtbar, wann een a éischtens emol d'sozial Ongläichheete wëll veränneren, oder b an dat ass elo d'Noutwendegkeet, sozial Ongläichheeten ofzebauen. A mär hunn jo erlieft wärend de Krisejoren, och am Verglach Land zu Land, Déi wichteg Sozialversécherunge waren als stabiliséierende Faktor an der Gesellschaft net nëmme sozial, mee och schlussendlech da politesch a wirtschaftlech. An dat däerf een ni vergiessen. An et ass keng eng privat Versécherung, kommerziell Privatversécherung, déi dat doe kann erreechen. Dat däerf ni vergiess ginn. Zweetens, si staark ëffentlech Sozialversécherungen net nëmmen e Bollwerk ebe géint sozial Ongläichheeten, mee andeem se dat sinn, stäerken se de politesche Konsens an enger Gesellschaft. An dat ass elo genau dee Punkt, deen ech wëll uschwätzen, well et ass jo elo net näischt, näischt Neits, dass d'Patronat hei am Land zënter Joren a Joren eis öffentlech Versécherungen ugräift, virun allem an éischter Linn d'Pensiounsversécherung, mat villen Argumenter, wou ech elo net Zäit hunn, hei déi ze répétéieren. A mir wëssen, et geet hinne virun allem ëm eppes, a. Déi Versécherung dem private Commerce zougänglech ze maachen, bee doduerch automatesch manner eege Cotisatiounen a Käschten ze droe fir déi Versécherung, an ce déi selwecht Iwwerleeung fir de Stat ze féieren, de Stat brauch dann net grad esou finanzstaark ze sinn, dat ass och ganz am Sënn vum Patronat an dat géif jo dann ëmmer an d'Richtunge vu weidere Käschtenaspuerunge, wéi mer se och elo leider erëm hei am Land erliewen, an der ugekënnegter Steierreform, wou eben d'Betribssteier nach soll weider erofgoen. Hir Motiver si ganz, ganz kloer. Déi brauch ech haut net nach eng Kéier weider ze verdéiwen. De Punkt awer, Dat ass, dass mir musse wëssen als OGBL, Mir däerfen op deem Plang par rapport zu de Sozialversicherung keen een Dag noloossen an eisem Kampf géint all déi Attacken, déi lafen oder preparéiert ginn. An dofir, Wëll ech Äech dann haut och dat presentéieren, well d'Patronat léisst sech jo dann och ëmmer nei Ideen afalen. Si hu lo bëssen nogelooss bei der Saach, wat eng Kéier 2060 hei am Land passéiert, sougenannte Betonsmauer de Pensiounen, mat der, déi Kristallbullen, déi se ëmmer dann do opgesat hunn. Déi neist Trouvaille, dat, an do schwätzen ech vun den intellektuellen Lobbyisten vun hirer Organisatioun IDEA, Déi hunn sech elo eng nei afale gelooss, nämlech ze soen, op eemol si se fir d'Stäerkung vun den ënneschte Renten, awer natierlech op Käschte vun de méi héije Renten an eiser ëffentlecher Sozialversécherung. D'Rente méi uewen, déi solle gekappt ginn a mir sinn da fir d'Stäerkung vun de Renten. Kolleegen a Kolleeginnen, dat nennt een de Versuch vun enger ideologescher, den ideologesche Versuch vun enger Spaltung vum Salariat par rapport zu sengen eegene solidaresche Versécherungen. Dat huet mech erënnert un dem Här Juncker seng Idee, Am Kampf an senger Lutte fir eisen Index ofzeschafen, wou en op d'Idee komm ass vum gedeckelten Index ze schwätzen. Hei si mer net wäit ewech. Lo gëtt probéiert een géint deen anere vun eis auszespillen. Kollegen a Kolleginnen, mär soen haut ganz fett, dat loosse mär net zou, dat loosse mär net mat eis maachen. Mär wäerten e Gesamtsalariat nach méi stäerken, fir staark a mobiliséierungsfäeg fir seng Sozialversécherung anzetrieden. Mär si géint all Verschlechterung vun eisem Pensiounsregime. Mär sinn um Punkt, dass mer seng Verbesserung fuerderen, a mär hu Verbesserungen. Ech hu gesot, d'Reform vun 2013 hu mer nach ëmmer net akzeptéiert a mir wäerten se net akzeptéieren. Et ass inakzeptabel, dass sou Leit, déi haut ufänke mat schaffen, dass déi herno 15 Prozent manner an hirer Rent wäerten hunn. Et ass och inakzeptabel, dass Mechanismen agebaut gi sinn, wou sollt et eng Kéier bei de Recettë par rapport zu den Dépensen net méi duergoen, dass da just eesäiteg Leeschtung ofgebaut gëtt, Ajustement, respektiv d'Allocation de fin d'année, a wou net geschwat gëtt, dass d'Alternativ och nei Finanzéierungsquelle si wéi et d'ailleurs am Regierungsprogramm steet. respektiv eben d'Cotisatiounserhéijung, ma firwat da keng Cotisatiounserhéijung, fir esou e wichtegt Element, Moment vum Lëtzebuerger Sozialstaat ze stäerken, Kolleegen a Kolleeginnen? An dat bedeit fir eis, och an aktuelle Fuerderungen, De Mindestloun, deen elo eropgesat gëtt, dat soll sech wéi och an der Vergaangenheet bei de Mindestrenten erëmspigelen. Mär fuerderen also déi selwecht Opwäertung fir d'Mindestrenten. A wat mer och nach zousätzlech Fuerderen, an dat hu mer net vergiess, dat ass, dass och Schüler, Studentenaarbecht an esou weider, Stagen, dass déi aberechent ginn an d'Pensiounen. An dat ass och eng Fuerderung, déi haut nach eng Kéier gestallt ass, also nach eng Kéier Verbesserung vun eisem Pensiounsregime statt Verschlechterung. An elo hat ech nach vergiess, och dat hu mer net vergiess, bei der leschter Reform ass en Ajustement fale gelooss ginn. Et wär och Zäit, Do e ganz kloer Signal ze maachen, hunn ech net héieren, datt 18 Milliarden Euro Reserven do sinn, fir déi kleng Adaptatioun ze bezuelen, Kolleegen a Kolleegen. Gi lo net an weider an d'Versécherungen an. Déi selwecht Remarken awer gëlle fir d'Krankeversécherung, d'Verbesserung vun de Leeschtungsfäegkeet, an déi selwecht Remark gëllt och fir d'Fleegeversécherung, wou mer jo Verbesserungen nach erreecht hunn. mee wou awer nach Evaluatioune solle stattfonnt hunn, an ech widderhuelen dann natierlech och haut, dass, wann déi Evaluatioune stattfonnt hunn an et sollt sech en Defizit erginn, net e Gelddefizit, en Defizit um Niveau vun der Qualitéit a Quantitéit par rapport zu der aler Fleegeversécherung, da fuerdere mer do natierlech d'Opbesserung dovun. Kolleegen a Kolleeginnen, ech hat mer haut virgeholl, Niewent alle Sujeten, déi ee lo nach kéint beschwätzen an och eenzel sektoriell Saache virgeholl, nach ee Sujet ze traitéieren. An ech mengen, Der sidd mat mär averstanen, wann ech soen, dass der Fro vun der sozialer Ongläichheet, D'Lounfro, d'Fiskalfro, ech erënneren drun, an dat maachen ech da ganz kuerz, dass mer wäit vun enger Steiergerechtkeet hei am Land sinn, ganz, ganz wäit. D'Kritik um Erofsetze vun der Betribsbesteuerung ass déi eng Säit, déi ass am fräie Fall zënter laangem. Op där anerer Säit, an ech kéint do d'Chambre des Salariés zitieren, déi scho Spaass draus mécht, ëmmer erëm, Fir soe mer, jo, ech huele mol 50.000 Euro Lounakommes op där enger Säit an ech huele 50.000 Euro Akommes iwwer Kapitalrevenuen op där anerer Säit an ech kucke emol, wat deen een an deen aneren u Steiere bezilt a se dann erausfannen, dass deen, deen. Loun kritt a Steiere bezilt, fënnef Mol méi Steiere bezilt wéi dee mat de Kapitalrevenue. Wann dat Steiergerechtegkeet heescht, da weess ech net méi welcht anert Wuert, dat ech dofir soll fannen, Kolleegen a Kolleegen. An do gëtt also eng Panoplie vu Mesuren, déi ze huele sinn, méi steiergerecht zwësche, wéi ee sou schéi seet, zwësche Kapital an Aarbecht. An eng dovun, An ech weess net, firwat d'Regierung dat net endlech mécht. Dat wär jo nëmmen déi, dass et net zu der Kafkraaft friessender kaler Progressioun kënnt duerch d'Entwécklung vun der Inflatioun. A mir fuerdere ganz kloer, dass d'Steiertabell un d'Inflatioun ugepasst gétt, ganz mechanesch. Well déi Leit, well déi Leit, déi u Kafkraaft do verléieren, dat sinn erëm eng Kéier fir d'éischt déi ënnescht an d'Mëttelschichte vun eiser Bevëlkerung. Sou, an elo zu deem Punkt, deen iergendwou ganz vill domat zesummenhänkt, dat ass d'Wunnen hei am Land, de Logement. A Kollegen a Kollegin, fir eis Gewerkschaft ass d'Wunnen e Grondrecht vun all Mënsch. An hei am Land, Ass dat d'Grondrecht vu Mount zu Mount, vu Joer zu Joer méi a Fro gestallt? An och hei geet et knallhaart ëm d'Fro vu sozialer Gläichheet oder sozialer Ongläichheet. An och hei ass virun allem hei am Land eng Entwécklung am gaange vun ëmmer méi sozialer Ongläichheet, vun ëmmer méi Ongläichheet vun der Verdeelung, vun der Verdeelung, an dësem Fall ass et de Buedem an déi Immobilien, déi drop stinn oder drop gebaut ginn. An dat huet Ursaachen, firwat dass dat esou ass. Lo ginn et déi, déi Interessen un deem Geschäft hunn, ech kéint elo vun de Promoteure schwätzen, vun den Immobilienhaien, ech kéint vun den nationalen an internationale Fongen, Kapitalfonge schwätzen, dat sinn déi, déi all deenen anere wëlle kloer maachen, dass et net anescht geet oder souguer nach méi wäit ginn, soss géif iwwerhaapt näischt méi gebaut ginn. Dat sinn déi, déi kloer wëlle maachen, datt den Dram vum eegene Besëtz, vum eegenen Appartement, vum eegene, vun der eegener Wunneng a sengem eegene Liewen, datt deen ëmmer méi, fir ëmmer méi grouss Schichte vun der Bevëlkerung net nëmme soll, mee muss, muss ausgedreemt sinn, well et eben net méi anescht geet. Kolleegen a Kolleegen, dat ass e groussen Uschass, net méi an net manner. Dat ass Och en ideologesche Gedanke fir schlussendlech hir Ziler selwer z'erreechen, nämlech datt déi Räich an der Gesellschaft ëmmer méi Besëtz u Buedem an um Immobilien hunn op Käschte vun all deenen aneren. An dat ass dann och de Punkt, wou ech Äech da wëll Zuele ginn. Dat éischt, an et geet elo all Kéiers ëm d'Entwécklung vun 2005 bis 2017, déi lescht 12 Joer hei, dann hu mer d'Entwécklung vun de Léin, an ech huelen do d'Zuelen aus dem leschte Projet de loi, dat war dee vun der normaler Adaptatioun vum Mindestloun, Do hu mer an där Period iwwer 12 Joer bei den déiwe Léin e Plus 31 Prozent. Plus 31 Prozent, dat ass nominal, dat ass also mat Index, mat allem dran. Duerchschnëttsléin sinn net 31 Prozent, dat si 34 Prozent. An déi héich Léin, dat si mol nach net déi ganz, ganz héich, well hei si mer bei 7,5 Mol esou vill, wann ech gutt an Erënnerung sinn, Mindestloun si mer eriwwer, do ginn der nach driwwer. Mee bei deenen 7,5 Maximum si mer bei plus 39 Prozent. Dat nennt een eraus Opgoe vu Lounschéier. Mee ech wëll awer elo d'Léin net diskutéieren, ech wëll just de Verglach man, an zwar iwwert de Verkafspräis vun Appartementer, an Haiser hei am Land. Wéi hunn déi sech dann an där Period entwéckelt? Dir erënnert Iech, 31 bis 39 Prozent bei de Lénk, mat de Appartementer an där selwechter Period ëm plus 65 Prozent, plus 65 Prozent, an d'Haiser plus 53 Prozent. An déi, déi dann och nach deenen anere wëlle kloer maachen, dass se sollen an d'Locatioun goen, da wëll ech dann och d'Präisser vun der Locatioun hei nennen, plus 48 Prozent zwëschen 2005 an 2017 bei den Appartementer, plus 32 bei den Haiser. Kolleegen a Kolleeginnen, a wann een déi Zuelen da weiderhëlt, da bedeit dat, an do elo just nach zwou, dass d'Haushalter, déi haut eng schwéier Charge hunn, also eng schwéier Charge hu fir hire Logement, fir d'Ausgabe fir ze wunnen, dass dat der am Joer 2005 waren der 29 Prozent a mir sinn elo 2017 bei 37 Prozent vun den Haushalter, déi dovu betraff sinn. A wa mer wierklech déi méi aarm oder aarm Haushalter huelen, da si mer bei 60 Prozent. Vergläichszuelen vun Däitschland 13,3 Prozent, Frankräich 24 Prozent, d'Belsch 30 Prozent. A wann ech dann, an dat ass dann déi lescht Zuel, dat ass den Taux de surcharge, wou näischt méi geet, wou eis katastrophal ass, dat ass wann iwwer 40 Prozent, Vum Nettoakommes vun engem Haushalt fir de Logement drop ginn, dann huet een déi folgend Zuel, am 2008 waren 3,7 Prozent vun de Stéit betraff, haut am Joer 2017 sinn et der 10 Prozent, a wa mer bei déi aarm Haushalter ginn, si mer och bei 37 Prozent. Kolleegen a Kolleeginnen, dat ass d'Realitéit vun enger Entwécklung, déi inakzeptabel ass! An nach eng Kéier, Wunnen ass e Mënscherecht. A wunnen, oder besser gesot bauen, a Buedem, dat ass keng normal Gesellschaftsproduktioun. Well de Buedem hei am Land, deen ass begrenzt. An dofir och d'Méiglechkeet drop ze bauen. Wat awer anscheinend net begrenzt ass hei am Land, dat ass d'Spekulatioun mam Buedem. A wann ee wëll a muss elo eppes géint déi Präisser do maachen an déi sozial Ongläichheet zréckzeféieren, soss kréie mir nämlech iergendwann Maniffen, wéi mer se och elo schonn an däitsche Grousstied erlieft hunn. An dee Moment muss eppes passéieren, wann ee wëllt d'Spekulatioun bekämpfen, well do geet et jo just drëms, Geld ze placéieren, fir eng iwwerproportional Rendite ze kréien, an dat op Käschte vun engem Grondrecht. A wann ee wëll déi Spekulatioun bekämpfen, an dat ass net nëmmen den Appell an de Message un d'Regierung, dat ass eng knallhaart Fuerderung, déi mer haut stellen, da muss direkt eppes gemaach ginn, nämlech dat Eenzegt, wat do sënnvoll ass, dat ass d'Spekulatioun deier maachen. Wat eng Spekulatioun méi deier gemaach gëtt, wat manner spekuléiert gëtt. An do ginn et eebe ganz knallhaart Moossnamen, déi méiglech sinn an déi och mussen duerchgezu ginn, elo an net eréischt a puer Joer. Dat ass grad esou urgent wéi, ech kéint elo soen, d'Klimaziler, op alle Fall fir d'sozial Situatioun hei am Land. Dann muss ënner anerem bei der Grondsteuer iwwerluet ginn a mir soen all Kéiers, Deen, deen an sengem eegenen Haus wunnt, do kënne mer eis esouguer virstellen, dass deen eng Grondsteier Null bezilt. Mee wat net geet, dat ass, dass Leit, déi hei am Land zéng Haiser hu, 15, 20, 30, a schwätze vu Leit, dat si Societéiten och, dat sinn ënner anerem, Déi sougenannte Fonds d'investissements spécialisés, dat sinn SCIen, dat ass auslännesch Kapital, dass déi, déi 10, 15, 20, 30 Häiser beim 31. Haus net méi Steier bezuelen, wéi ee vun eis fir dat Haus, an deem ee wunnt, an domat muss driwwer sinn. Wat ee méi Buedem wëll besëtzen an Immobilien, dee muss och méi, an dat progressiv a ganz staark iergendwa progressiv, méi Steiere bezuelen. Dat ass op déi Manéier, wou iergendwann den Damp der Spekulatioun ausgeet. Dat ass deen eenzege Wee, wou och hei d'Präisser an de Grëff kommen, well déi Politiker, déi soen, mär musse just d'Offer hei eropsetzen, nee, nee, virun der Dier steet esou vill Kapital, fir gutt Renditen ze kréien, déi sinn all an der Startbléck, fir dee Buedem, dee fräi gëtt, direkt opzefriessen. Dat ass och e Märchen. De Kampf géint d'Spekulatioun, dee muss elo gefouert gëtt. Ech hunn eng Mesure gesot, et ginn nach vill, vill anerer op deem, op deem Plang, niewent deem, wat mer natierlech widderhuelen, net datt een elo seet, ech hätt dat vergiess, Bei engem Taux de pauvreté vu mëttlerweil 17,3 Prozent hei am Land läit de Volumen, dat wat mer zur Verfügung hunn u soziale Wunnengen, vill, vill, vill ze niddreg an et muss also och virun allem ganz, ganz staark an de soziale Wunnengsbau investéiert ginn. Ech hu gesot, Kampf géint d'Spekulatioun ass op där anerer Säit och ganz kloer Ganz kloer bremsen, aféieren zousätzlecher bei de Loyeren a virun allem e staarkt Equipement vu Säite vum Staat fir all déi Kontrollen duerchzeféieren, déi noutwendeg sinn, wann ee wëll e Wunnengsmoart par rapport zu der Präisentwécklung an de Grëff kréien. Dat sinn eis Fuerderunge vun haut, net un eng zukünfteg Regierung, mee un déi aktuell Regierung, Kolleegen a Kolleeginnen. Puer Wieder zum Schluss. D'Sozialwahlen. De GBL huet déi Sozialwahle gewonnen. Hen huet seng absolut Majoritéit an der Chambre des Salariés confirméiert. En huet um Niveau vun de Betriber e Rekordresultat vun effektiv gewieltene Personaldelegéierten. Wat bedeit dat? Ma dat bedeit ganz kloer, datt den OGBL als féiernd Gewerkschaft hei zu Lëtzebuerg, als Nummer eent ënnert de Gewerkschaften, grouss Aufgaben huet, grouss Responsabilitéite par rapport zu all deenen, politeschen Sujeten, déi ech haut probéiert hunn unzeschwätzen, wéi och deenen, déi d'Zäit mer net léisst, fir se unzeschwätzen. A Kolleegen a Kolleeginnen, mär wëssen alleguerten, den OGBL wäert fir seng Memberen seng Responsabilitéit an deem Sënn iwwerhuelen. Dann wäert den OGBL och no vir kucken. Mär hunn Kongress am Dezember. An elo déi nächst Méint wäerte mer also domat befaasst sinn, d'Preparatioun zu deem Kongress ze maachen. An do gëtt et e ganz wichtegt Element, dat ass eis Programmatik. Ech hunn haut geschwat vun deene groussen Transformatiounen an der Gesellschaft, an der Aarbecht, an der Wirtschaft par rapport zu deenen Objektiver, déi gestallt sinn. An do wäert et eben esou sinn, dass eise Programm op ville Punkte muss ugepasst sinn an ech hoffen eben, dass och all eis eenzel Strukturen, déi hunn elo alleguerten hir Sektiounsdeeg, hir Syndikatsdeeg, d'Deeg vun den Departementer, dass déi aktiv matschaffen un där Programmgestaltung, wat d'Diskussioun méi breet ass, wat besser fir dass mer am Virfeld vum Kongress e Programm hunn, dee Kapp a Fouss huet, deen op alle Punkten, net nëmmen déi, déi ech haut ugeschwat hunn, dat realiséieren, wat mir eigentlech an eisem Motto hunn, nämlech OGBL, Mer maachen d'Zukunft, an dat wäerte mer och an Zukunft esou maachen. An dofir soen ech Merci fir d'Nolauschteren. Vive den OGBL a vive natierlech eisen éischte Mee!